Manhyia kaseɛbɔ na yɛde nam Ashanti TV GH ne Ɔfɛ TV so de ma wo no. Ɛberɛ a Agona hene Obirikɔmfo Anɔkye ɔresuae de akyerɛ Yei Wura Otumfoɔ Osei Tutu no, Yei Wura Otumfoɔ Osei Tutu kaa nsɛm bi de kyerɛɛ Agona man no, Agona nananom atena nkonnwa no nyinaa. Yɛpɛ sɛ yɛkɔ na yɛkɔtie nsɛm pɔtee a Yei Wura kaeɛ de fa ɔhene a ɔreba abɛdi adeɛ sɛ agunaman hene ho a ogyina mu sɛ ɔkɔmfo anɔkye no. Yɛnkɔ na yɛnkɔtie. Mesrɛ wo bɔ mmɔden like, share, ne follow Ashanti TV GH manhyia kaseɛbɔ ɛna yɛde ma wo. Obi a bɛtu no foɔ dabi. Sɛ yɛtu no fo dwom ha.

Otumi kasa. Ekyirɛe. Te sɛ bi ɔno ba ɛyɛ kasa ne kasa otu so bɔ ɔno ara ne nua kuma otumi kasa ɔno ba champion ni ha ne sɛ asa ɔba ɔne sɛ bi sapo ɔmo nam sapo akyame ho deɛ sɛ bi ɔno sɛ ti a ne nua fi hɔ baayɛ ɔno tumi ka bi.

Ɛnnɛ sunsum aba fie ha paa. Eetiae! Sunsum aba fie ha. Yɛatra ase. Yɛtraa aseɛ no, na emu ate hann. Nsuo no tɔeɛ ara. Ɛduruu Kɔmfɔ no nso, nsuo no ate wɛɛ. Ekiae. Sunsum, sɛ yɛhunu ani so a, sɛbe yɛhu ho nsɛnkyerɛnne. Na deɛ asi sesei, aworahen a ɔreba a ɔbɛtena kɔmfɔ no ɔkyerɛ akonnwa so. Ɛnnɛ, nneɛma a ɛsi ha yi, kɔtuu ho fo sɛ wafa deɛ ɔde baeɛ no kɛtim bɔɔ ho koraa ka. Akonnwa no, kampanifoɔ nyinaa ɛtumi to mu. Wonom ankyɛre akyɛre pa ɛna ɔfa afadeɛ a ɛmfata ɛde bɔ Santehene anim. Sɛ mo na mowɔ ha tama Nana Brekohe nsuaeɛ a, afadeɛ a Otumfoɔ de tra ha nsuaeɛ, ɔde gye a nsuaeɛ no, nyɛ ne ne sesei Te sɛ wɔfrɛ hye wo nhye. Mpanimfoɔ no frɛ no hye wo nhye. Wohye no a ɔnhye. Etia ɔne ɔsatehe na ɔsa wasa akyɛ sɛ deɛ ɛkyɛ a aboa ɛɛ aboa aboa kɛseɛ ɛwɔ ne ne kyɛ ne ti. Adentra kyerɛ sɛ ɛnɛ. Ɔsantehene ne spiritual brother, obi a ɔne no sɛbe ɛka nsɛm a ɛyɛ sunsum mu asɛm, waba a wanya no a ɔne no ɛbɛbɔ bra a ɔde no bɛkyekye Santeman. Ɛnyɛ asɛm ketewa. Nti amanneɛ ne akonnwa a wobɛte so, wotena bɛtra so no, sunsum a ɛwɔ mu no, ma no nni w'anim kan. Ɛmfa nam asɛm mma ho. Sɛbesɛbe, sunsum mu asɛm, yɛmfa nam asɛm nkɔ ho. Yɛmfa social media nkɔ ho. Yɛmfa sɛbesɛbe o, ɛɛ, wei kaa sɛ, wei kaa sɛ, bia nkɔ ho. Asɛm a ɛda hɔ ne sɛ wobɛma Osantehe anya sikadwa anya ne sunsum a ɛfata nti na yɛbɛtwa dwira a kɔmɔnɔkye de amoampɔn afiri hɔ ba bɛtɔ asikadwa nkyɛn nansa ansa na yɛatwa dwira. Amane a ɛwɔ hɔ no no, sɛsɛ wobaa yi nneɛma pii nkɔ yie na sɛbe ɔhenpanin Nana Addo Aprɛmpɛ ɔbaaɛ no, abɛnti a ɔtwaaɛ, wɔfrɛ no Atoto Wosane. Sɛ wote ayi a, atoto sane, atoto sane ana abatiafoɔ no bɔ. Agona atoto, wobɛsane. Wobɛsane ahwɛ baabi a biara wɔ. Wobɛsane ahwɛ wo kɔ afadeɛ a wode ba ahemfie ha, wode ba ɔsantehene hɔ, ɛne sunsum a wode bɛboa no, ɛne ɔman no koraa sɛdeɛ n'afadeɛ si teɛ. Efisɛ konwasɛm a ɛbaeɛ ne matumi, wɔaka me, wɔasi me mpene, wɔasi ɔdeyɛ wei wei, nneɛma no pii asɛe. Nti ɛnnɛ woreba no abɔdua kuta wo a, wohu sɛ wo diberɛ no yɛ soronko. Ntoto no ase. Wototo no ase a, akonnwa nso bɛtoto wo ase. Nano megyinaa ha kaa sɛ, woamma w'aduane ansɛe a, woma nsɛe. Wofrɛ wo nsae nsuo mu awia mu a wobɛsom, ɛnyɛ sɛ wobɛka no ano no fafa na yɛ kaa oh ɛneɛ mewɔ meeting wɔ nkran na me meba meyɛ yie me ara magoro ahe a ɔkɔeɛ me na nko bɛsrɛ akonwa no maa no saa na ɔyɛɛyɛ oh ɛfrɛ me nkran oh ɔde ɔda ama oh dabi dabi dabi dabi dabi ɔsantehe woyɛ hwan hwan hwan hwan na ɔsantehe frɛ wo a ɛtwa biribiara mu na wodeɛ deɛ ɛnyɛ sɛ bio yɛbaa yɛka kɛkɛ Nanso ɛsan hyɛ sunsum san ka ho. Enti deɛ wo ba no, mpanimfoɔ a mode no baeɛ a moanhu kwan a momfa so, mereka bi akyerɛ mo, moamma no san atu agu so bio deɛ a, ɛnnɛ deɛ ɛnnɛ nko da. Mpanimfoɔ se yɛgo ago agoforɔ a anibereɛ nnim. Ɛrekɔ n'awieeɛ no, na obiara reyɛ asuasunsum. Ɛbɛyɛ kakra no, na sɛ mo de mo ankyerɛ no deɛ ɛfata sɛ ɔyɛ na mode ba deɛ a, ɛnneɛ mo mode dwatoa brɛ me dwabehwee a, merenka bi ma mo. Nti obiara nhwɛ ne ne so na ɔnhwɛ na ɔmfa ne sunsum a ɔde bɛboa Ɔsantehene no mfa mmoa na ɛnkɔ nkɔ yie na biribiara nso mmoa na Asanteman sunsum a ɛkotaeɛ a Ɔsantehene ɔne Kompanɔkye firi akwam baeɛ ɔba a ɔde gyɛnkyɛnkyɛ baeɛ a ɔde aboa ako ara kɔ baabi a ɛwɔ biara no sunsum no nyina hɔ. Nti waba a yɛbɛsrɛ Otumfoɔ Adam ama ɔmpagya nti na ɔse biribi kyerɛ no, na firi nnɛ kɔ no, fa amanneɛ ne mmara ne sunsum a ɛwɔ wo mu no yɛ adwuma na fa som Ɔsantehene na Santeman nya ne nkɔsoɔ. Tumfoɔ Ɔdɔ Amanaman Tukɔ Ahorow Nsi Bere Tiaa. Tiae. Bere asie so. Mesɛ ɛnafoɔ, me ba no adwene kɔduru akyire nohoaa. Na sɛ nokorɛ wote safe ne amonom akonnwa so, na sɛ woyɛ dehye kann paa a, na biribi reyɛ asi wo so. Ɛyɛ me dɛ paa sɛ woamma kwan amma nananom anka nka sɛ be nsɛm a ɛmfata no deɛ yɛnim no nyinaa no, a ɛne sɛ nka wɔnka biara no, anka ɛbɛba, ɛbɛka. Yɛte a, ɛne mo baeɛ. Yɛkɔ a, ɛdu akyi a, ɛne mo baeɛ no. Ɛba sei a, yɛnkasa kɛse. Bio. Yɛn kasa kɛse koraa. Bio. Firi sɛ mu nsɛm no, ɛyɛ dodo no a na ɛyɛ wo ne Konfoɔ ntam asɛm. Bio. Na ɛbaa mo nwene Asante kwan a mɛfa so abɛyɛ Asanteman, mo bɛduruiɛ a, mo tasee no mmaako mmaako mmaako mmaako a ɛtumi kɔkɔɔ. Bio.